Ġannina Cutajar twieldet fit-13 ta' Frar 1894 minn Angelo u Maria Neevella. Billi kienu joqogħdu Bormla, Ġannina ġiet mgħammda l-għada fl-14 ta' Frar fil-kolleġġjata ta' Bormla. Fil-familja Cutajar, minbarra Ġannina, kien hemm ukoll żewġ subien ikbar li kienu Karmenu u Leone. Il-familja Cutajar kienet familja tajba ħafna u għalhekk id-don tal-fidi li Ġannina ingħatat fil-Magħmudija, hi ġiet megħjuna tħaddnu u tgħixu. U maż-żmien kienet xhieda tiegħu f'ħajjitha. Missierha kellu ħanut li fih kien jinnegozja l-inbid. Il-ġenituri rabbew lil uliedhom b'valuri Insara sodi u f'umiltà kbira. Għalhekk, minn dak li l-Mulej jipprovdilhom, kienu jgħinu bil-kbir lil ta' madwarhom. F'dak iż-żmien, Dun Ġorġ kien idur l-oqsma tal-Mużew tas-Subien u meta kien ikun Raħal Ġdid kien jgħaddi għand il-familja Cutajar. Ta' spiss kien jitkellem dwar il-ħolma tiegħu li jwaqqaf sezzjoni tal-Mużew għall-bniet. It-tfajla Ġannina kienet toqgħod tisma' u titgħallem. Maż-żmien Dun Ġorġ kien qed jara f'Ġannina strument adattat biex isseħħ il-ħolma tiegħu. L-ewwel kellem lil ħuha Karmenu li kien soċju tal-Mużew u wara kellem lilha. Wara li fehimha xi xtaq mingħandha, hi intlaqtet mill-ħolma tiegħu u aċċettat. B'hekk, permezz tagħha, beda l-appostolat fost il-bniet. Fl-10 ta' Jannar 1910, infetħet l-ewwel dar tad-duttrina għall-bniet f'Raħal Ġdid. Giannina, li issa kellha madwar ħmistax-il sena, ġabret magħha tnax-il tfajla oħra u flimkien setgħu jgħallmu f'dan il-qasam. Il-post kien sempliċi maħżen fi Triq Santa Monika, mogħti minn missier Giannina. F'dan il-post, barra li jgħallmu d-duttrina, kienu jiltaqgħu flimkien biex jieħdu l-formazzjoni tagħhom. Dun Ġorġ kien ta lil Ġannina il-fakultà li tieħu ħsieb u li tmexxi hi bħala superjura. It-tagħlim lit-tfal bniet kien miexi ġmielu. Dawn it-tfal kienu jiġu ppreparati għall-ewwel tqarbina. Il-preparazzjoni kienet issir b'serjetà kbira. Ġannina kienet tisħaq ħafna li dawn it-tfal Sa minn età hekk ċkejkna jikkultivaw fihom imħabba speċjali lejn Ġesù, Ewkaristija. B'liema ħeġġa u imħabba dawn it-tfal kienu jersqu biex jirċievu lil Ġesù. U biex tkompli żżejjen din l-okkażjoni hekk speċjali, wara l-quddiesa tal-ewwel tqarbina kienet tipprepara festin għal dawn it-tfal. Quddiem id-dar tas-Superjura Ċannina kien hemm is-suq tal-Aħar Ġdid. Il-bejjiegħa ta' fuq il-monti kienu jsibu fiha għajnuna kbira. Kienu jaraw fiha persuna ġenwina fi kliemha u f'għemilha. Mara qaddisa u fuq kollox persuna bi mħabba kbira lejhom. Kienu jaraw rispett kbir minnha u għalhekk kienu jafdawha. u jemmnu dak li tgħidilhom. Arahom sejrin għandha għal kull bżonn li jkollhom u hi tgħin kemm tiflaħ. Ma kinetx tqis id-differenza tal-klassi li f'dak iż-żmien kienet tant qawwija. Hija kienet tisma' u tgħin u wara tispiċċa b'xi tagħlima biex tressaqhom aktar lejn Kristu. Billi s-superjura Ġanninha kienet ġejja minn familja sinjura, kellha l-privileġġ li titgħallem tikteb u taqra b'faċilità. Dan minħabba l-fatt li l-ġenituri tagħha setgħu jħallsu biex binthom tieħu l-edukazzjoni. Il-qari kien għal qalbha wisq. Meta kibret kienet taqra biex tikber fil-qdusija u biex ikollha x'tagħti lill-oħrajn.